Shure mekushaika kwababa Alibaba naKasim, Kasim anodzinga Alibaba kubva kuimba yavo. Alibaba anonogara musango ovaka imba imomo umo maanenge achiita basa rekutema huni nekutengesa. Rimwe zuva Alibaba aenda kunotsvaga huni anonosangana nembavha 40 dzaiva nemabhiza. Alibaba anotsvaga pekuhwanda kuti aone kuti zvii zvaiitika. Mbavha idzi dzinonosvika pabako mukuru wadzo osvika oita mashiripiti kuvhura bako apo vanopinda vakazara nendarama dzavanenge vaba vozadza mubako. Asi zviitiko zvese izvi Alibaba aizviona zvanga zviri mumaziso make. Mukuvhurwa kwebako, Alibaba anonzwa zvichinzi open sesame. Mukuvharwa kwaro, Alibaba anonzwa zvichinzi close sesame, izvi anozvichengetedza. Kubva padzinodzokera, Alibaba anodzongorora kuti open sesame obva apinda mubako. Ndopaanobuda nesaga rakazara ndarama. Achibuda mubako anosiya ati close sesame. bako robva ravhara alibaba anoenda kumba nesaga rakazara goridhe iri onorakidza mudzimai wake uyo anofara zvakanyanyisisa asi mudzimai waalibaba anozoti ngatiendei kwabamukuru tinokumbira chikero chekupimisa goridhe bamukuru ava vachiona mudzimai achikumbira chikero Vanonyumwa vobvovaisa munamo pasi pekapu kuti vabate kuti chii chingade kuyerwa nechikero chegoridhe. Vachipedza kupima goridhe iri vanoricherera pasi. Varicherera pasi mukadzi waAlibaba paanonodzorera kapu, Kasimu anowana kuti munamo wake wanga wabata mafufu egoridhe izvo zvinomukatyamadza. Tsiki ihoho Kasim akashaya hope akamukira kuseni seni kumba kwaAlibaba ndokumubvunza kuti nhai munin'ina wangu zvawanga une pfuma yakawanda kudai ko sei wairarama upenyu unge unotambura uchindivanzira ndoda kuti zuva ranhasi kuti undirakidze kuti pfuma iyi wakaiwana sei asi Alibaba anovhunduka kuti mukoma wake anga azviziva sei ndopaanozomurakidza namo yaanga akaisa pasi pechi Kasim semunhu anga ane hundyire anotakura madhongi ake akati wandei kuti aende kubako uku kuti anonotuta ndarama yematsotsi aya. Alibaba anoudza Kasim zvokuita akasvika pabako nezvaanoita apedza kututa ndarama iyi asi Zvisinei, Kasim anonakidzwa nendarama zvekusvika pakukanganwa mashoko aya. Apinda mubako, anakidzwa nendarama, aunganidza masaga. Kasim anokanganwa mashoko ekuti abude nendarama. Anoramba arimo mubako kusvikira matsotsi aya azodzoka neimwe ndarama ndopaanowanikidza Kasim arimo zvinova katyamadza vobva wasvika pakumuponda. Kuchinoyedza mangwana acho mudzimai waKasim anokatyamadzwa nekusadzoka kwaKasim murume wake ozonotsvaga babudiki vake Ali Baba kuti abatsirwe kutsvaga mukoma wavo. Ali Baba anonoenda kubako riya ononowana Kasim akapondwa. Anovanza nyaya iyi kuruzhinji rwevanhu sezvo vaizoda kunzwisisa kuti zvaifamba sei. Ali Baba mushure mekushaya kwaKasim anonodzokera kuimba yababa vake ozonogara naamaiguru vake nemudzimai wake. Ali Baba anoenderera nenyaya yekutora ndarama mubako apo asingabatwe nematsotsi aya. Matsotsi aya anonyumwa oshaya kuti mushure mekubata munhu aiba ndarama yavo vakamuponda sei ndarama yavo yairamba ichidzikira. Vanotumira mumwe wavo kuti apinde muguta atarise kuti ndiani airakidza kuti akawana pfuma manje manje izvo zvinoitisa kuti azosvika pamba paAlibaba. sezvo kwanga kwakuda kunodoka anoisa x padhoo remba yaalibaba kuitira kuti matsotsi aya madekwani azokwanisa kupaziva mudzimai wakasimu achiona x paanobuda anobva aifunga zano rekuti amake x padzimba dzose dzemudunhu irori Ava madekwani matsotsi aya paanopinda muguta achida kupinda pamba paAlibaba anozoona dzimba dzose dzakafanana dzakamakwa max vanodzokera voronga rimwe zano mukuru wematsotsi aya anozofunga kuti rega ndifambe ndichihodhesa mafuta ndopaanozoziva pamba paali baba Anoodesera Alibaba mafuta nemutengo wakaderera izvo zvinoitisa kuti Alibaba amufarire ozochema chema kuti handigare muguta rino ndoda kuzodzokera mangwana. Iye anga akaronga zano rekuti mukati memabhodhoro emafuta maive makazara mbavha dzake 39. Zano ravo ranga riri rekuti kwakunosviba mbavha idzi dzobuda mumagaba emafuta vorobha Alibaba votora pfuma yavo votiza. Asi zvisinei, mudzimai wemuchakabvu waKasimu anonyumwa paanoenda kunotarisa magaba owana kuti mune vanhu vari kutaura zvinozoitisa kuti abhoirise mafuta odira mumakaba ese zvinozoitisa kuti mbavha dzese dzinenge dzakahwanda dzishaye akunonodoka. Mukuru wembavha iyi paanopinda mumba yanga ine mabhodhoro emafuta achinovhura achinokera mbavha dzake kuti dzichimuka dziite semarongero avanga vakaita anozonosvika mbavha dzese dzakashaya izvo zvinomukatyamadza obva atotyira upenyu hwake zvekuti anobva atiza madekwani iyayo oenda kunyika iri kure kure alibhabha nemhuri yake ndo pavanosara vachirarama upenyu hunofadza nepfuma huru
apa ndipo paperera sarungano please like and subscribe